Welcome to today's fresh banner. Be still. Psalm 46, verse 10. God say, Make una stand for where una dey, then na go know say na me be God. Every nation go honor me, and everybody for the world go praise my name. To dey still na one of the hardest things for life, but e dey very important if we want to dey and be wetin God create us to be. to dey still mean plenty things make you no dey waka make noise just dey calm gentle and quiet for Christ to dey still mean say make you relax for him presence e dey hard but you must do am to practice stillness na serious work for Christian journey for this world wey dey celebrate hustle and noise the call to dey still no dey common but na holy thing na for quiet place na we for dey hear God heart. We must learn how to come how to mute ourselves, especially when everywhere dey noisy. Like as you go fit mute TV or music to hear wetin dey happen. Sometimes you need to silence to you need silence to hear your own mind and most especially to hear God. Stillness na spiritual discipline. E no just mean say you go dey quiet, e mean say you go surrender to God presence, trust im power and find peace for the middle of wahala. You don learn how to dey still? Make you stop to dey struggle or worry, just relax for God hand. Stillness no be sey you dey do nothing, na bold action of faith. Na posture wey show sey you trust God, you don drop control, you dey allow God make im move, na to choose faith over fear. To dey still mean say e mean say you just pass quietness for body. Na spiritual action, na deliberate choice to pause, listen and surrender. Na act wey go help you dey quiet, to quiet all distraction for where you dey and for your mind so you fit hear Holy Spirit voice well well. For Christ, stillness no be empty thing, na fullness. Na to rest for God presence, to trust im power and allow am, allow im peace to reign. Bible talk about stillness plenty plenty times. For Exodus 14 14, im talk say the Lord go fight for you, make you just dey still. Imagine Israelite dem face, dem dey face big wahala. God come tell dem make dem relax. Dem sabi God, but not be all of them sabi how im dey work. Yet God call dem to trust am even when fear wan catch dem. You fit do am? Mark 4:39 show Jesus as he rebuke wind and order the storm, make him be quiet, make him dey still. If it quiet wahala, if Jesus fit calm the storm, if it calm any wahala wey you go face, wey go come your life, the rush, the jitters, the fear, you fit find peace if you fit dey still for him presence. Isaiah 26 3 talk say, You go keep them for perfect peace, people wey put their mind for you. No be our shakara dey bring peace, na God presence. If you anchor yourself for God word, in love and Holy Spirit, na true stillness you go get. Stillness dey important because e show say you trust God. When you stop to dey struggle, you go dey tell God say na him dey in control. You dey show am say na your own your own your own power dey limit, but God own power no get limit. If you fit quiet, you go reach near God. You go hear im voice clear, feel im presence well, and understand wetin im want make you do better. Stillness dey make faith strong. E no mean say you dey dull, na active surrender be that. Na to choose belief to say even when you no dey you no dey do anything, God dey work behind the scene. So when you suppose to dey still so? For times of crisis or when everything don burst? make you let God take control, take charge. When you pray and meditate to hear in voice, for spiritual fight to rest for in victory. When you dey wait for God to trust in time, no rush yourself. Today still no mean no be sign of weakness. Na true spiritual power be that. It dey bring growth, understanding, and serious change. e dey make you strong for God hand, well grounded for im love. Anywhere wey you dey now, make you pause, reflect, mute di noise, dey still make you know sey na God dey in charge of everything. Make you think of dis reflection question dem, wetin to dey still mean for you for your walk with God? You fit remember wen stillness help you hear God clear pass any other thing? Wetin dey distract you from being still before God? How you dey react wen God ask you make you dey still for middle of wahala? You don really learn how to dey still for God presence? If you fit answer dem, make your prayer come be, Papa God, for all the gbege wey dey this life, abeg teach me how to dey still. Still my heart, make I fit hear you well. Whisper for my mind, make I rest for your truth. For my spirit, make I trust your timing. When I wan rush ahead, remind me say you fit overwhelm me, but for your peace, I fit remain calm. I agree to drop my fear for your hand, Lord. Na Jesus name I take pray. Amen. We invite now to prayerfully consider consider to partner with us to continue to share this gospel and touch life. You fit support this ministry by sharing this message on your platforms and with your contact them. Also, a financial seed to help us continue the work we dey do to reach more people for Christ. Follow us on Fresh Manna channel there for Telegram na Fresh MDivo, for WhatsApp na Fresh Manna channel, or you fit email us for twomenoflight at outlook.com. Your partnership dey make a difference, so together we fit impact lives for God kingdom.